Firwat ass et? Wat hätt Dir gär? Eben. Wat eben? E eben dat. Wat eben dat? Vergiess. Wat? Mee, mee grad dat hunn ech vergiess. An anere Wierder, Dir hutt vergiess, wat Der vergiess hutt. Jo, esou ass et awer gär. An duerfir kommt Der ausgerechent bei mech? Jo, jo, ech hu geduecht, Dir géingt erausfannen, wat et wär. Wat Dir vergiess hutt. Maja. Mä lauschtert emol, mäi léiwe Mann, mir sinn hei kee Vergiesslechkeetsinstitut. Mir sinn e Fondbüro, wou déi Saache versuergt ginn, déi fonnt gouwen. Ah, A wou sinn dann déi Saachen, déi verluer gaange sinn? A sou, dann hutt Der dach eppes verluer. Eben. Eben wat? Eben dat, dat hunn ech vergiess. An dat soll ech erausfannen. Maja, als Fondbüro, wann Der mir géingt opzielen, wat Der esou hei hutt, da kënnt ech mech vläicht erënneren. Der jeealt, fir Iech lass ze ginn. Also, mir hunn hei Portmonnië, Portefeuille, Broschen, Poschen, Prabbelië, Bengelen. Ee Moment. Wat ass dann elo? Ech wollt Iech nëmme soen, et wor nach net dobäi. Da kann ech erëm vu vir ufänken.

Ech mengen nawell och. Briqueten, Schlësselen, Huttekëschten, Trottinetten, Vëloen, Sonnebrëllen, Rollschong a Brëllescheken. Ass dat alles? Allerdéngs. Deet mer leed, et wor net dobei. Dat hätt mech awer och gewonnert. Esou komme mer net viru. Mir musse systematesch virgoen. Wor et Luxus? Oh, esou Luxus wor et keen, nee. Wor et da wäertvoll? Sou richteg wäertvoll wor et och net, nee. Villäicht eppes fir z'iessen? Ah jo, jo, fir z'iessen wor et, jo. Aha. Makaronien, Wirschtecher, Zoossiss, Ham, Spaghettien. Nee, nee, keng Spaghettien, nee. Oder Kéis? Jo, Kéis wor et. Et wor Kachkéis, haha, Kachkéis. Dann hu mer et jo elo. Also Kach, Kéis. Ma sot emol, Dir wëllt mir dach net sécher hei wäismaachen, dass Dir e Kach Kéis verluer hutt? Ah, elo, elo weess ech et erëm ganz genee. Wéi ech de leschte Méinden Jores zu menger Fra gesot hunn, D'Héiseli, hunn ech gesot, wéi wier et mol erëm mat enger Schossel Kach Kéis? Do hunn ech gesinn, datt se net méi do wor. Du wor d'Schossel mam Kéis fort. Nee, net de Kéis, d'Réiseli! Ah sou, Dir vermësst Är Fra? Oh, vermëssen net grad. Also, Är Fra ass verluer gaangen. Wéini ass dat Iech da fir d'lescht opgefall? Mee wéi ech d'Schossel mam Kéis gefrot hunn. Den Numm?

Tja, tja, ech kenne se nëmmen als Madame Dillebeen. Wësst Der, si wor jo scho kee Meedche méi, wéi se bäi mech koum. Do wor se scho méi grouss. Aha. Wéini hutt Der se da fir d'lescht gesinn? Eben dat. Wat eben dat?

Hat se besonnesch Kennzeechen? Jo, si konnt de Kach Kéis esou gutt maachen. Mond? Zimmlech. Figur? Oh, fréier schonn. Hutt Der schonn no e gesicht? Iwwerall. Bei der Police, Theater, Spidol, Rumm, Pompjeeën, Consigne op der Gare, Gemeng? Iwwerall, wou se hätt kënne gewiescht sinn. Da sinn ech also Är lescht Hoffnung. Mäin léiwe Mann, da muss ech Iech enttäuschen, well Är Fra, déi ass och net hei. Hehe. Ass dat da wouer? Da soen ech Iech awer villmools Merci. A wisou? Mee da sinn ech lo als de Guttst lass. Souguer e Gemengerot, deen hat déi gutt Iddi, deen hu bäi d'Schoul hu se e Schëld gestallt an do stung drop, Automobilisten, passt op, iwwerfuert ons Kanner net. Do huet e Bouf drënner geschriwwen, waart bis d'Schoulmeeschter kommen. Dir wësst jo, dass och ons Paschtéier misste beichte goen all Joer bei de Bëschof. Da ass dann de Paschtouer bäi de Bëschof beichte komm, de sot en, Här Bëschof, ech hat am Krich e Judd verstoppt. Dat ass jo awer keng Sënn, sot de Bëschof. Jo, sot den Här, mee ech hunn em all Dag 300 Frang gefrot. Jo, sot de Bëschof, dat ass jo och näischt ze vill gewiescht, wann dee Mann déi Suen hat. Jo, sot en, den Här, Mä et sinn elo schonn 20 Joer. Ech hunn nach net gesot, dass de Krich aus ass. E Mann koum an d'Apdikt. En hat e ganzen ërgen Duerchfall. E wollt eppes hu géint den Duerchfall. Du huet d'Joffer sech giert a si gëtt em en Nerveberouegungsmëttel. De Mann ass gaang a si huet eréischt gesi wéi e fort war. Mee no 8 Deeg koum en erëm, du sot de Joffer, ech hätt gären dat selwecht Medikament. Ma sot se, ech hat mech deemools giirt, dat ass en Nerveberouegungsmëttel, et ass näischt géint en Duerchfall. Jo, sot en, ech weess et, ech maachen nach ëmmer an d'Box, mee ech reege mech net méi driwwer op. Sot.